Salam mähribanlar gowmy ýadaýlaň janyňyz sagmy sag salamat ýörmüsiňiz her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän Azat Haýytbaýew barada sen kim diýdim we nirde doguldyň näme iş etdiň nirede işlediň diýdim indi şo ýerde şol şeýle bir jogap berdi maňa sen özüň kim prokurormyň ýa sülçümiň we şuňa meňzeş jogap berýär. Tipa e, men oňa sorag bermeli däl. Ol maňa sorag bermeli. A oň özi kim? Kim oň özi? Wapşe. Näme iş edýär ol? Niýeti näme oň? Azat Haýytbaýew haramzada men saňa müň prosent aýdýan sen watanyň dönügi her bir adam özüniň ýurduna wepaly bolmaly özüniň ýurduny söýmeli a sen bolsa öz ýurduňy söýeňok hatda sen Öz ejeňi hem söýeňok. Ejeň pakyr tualet ýuwup arassalap gün görüp ýör. Ejeňe sen hiý bir paş-paş edip paşyrdap gürläp oturandan ejeňe, hossarlaryňa näme üçin kömek etmediň? A seniň niýetiň adam pozmak, Adam bulaşdyrmak. Watan diýip nämä düşünýäň? Ar namys näme? Sen türkmenmi? Niriň zady sen? Niriň gelmişegi? Bir zat bolsa-da hoňur-hoňur edýäň. Eger şoň ýaly erkekligiň bar bolsa, ar namysyň. Hoç hatýa bir sende çüt-çüt sowis diýlen zat bar bolsa. Seň niýetiň Adam üstünden gülmek, adam kemsitmek. Men seä seň niýetiňi gaty gowy bilýän. Başarýaňmy? Eliňden gelse, ýagşylygyňy et. Başaraňokmy? Gitden götüňi gysyp, işjagazyň bilen bol. Düşüniklimi? Düşünmedik bolsaň, Maňlaýyň stena ur, ondan düşünersiň. Hakyky türkmen diýlen adam, ýadyňyzdan çykarmaň, mähriban adamlar. Hakyky türkmen jan watanyny hiç haçan unudýan däldir. Dogry, süri agsaksyz bolmaz. Öňler ata-babalarymyzda-da, gadym-gadym döwürlerde içinde kezzaplarym bolan edil şu Azat Haýytbaýew ýaly, Myrat Kurbanow ýaly haramzada eşekler bolan. Näme etdiňiz? Eliňizden näme geldi? Watanyň üçin sen näme etdiň? Näme etdiňiz watan üçin? Men Türkmen. Hiç haçanam Watanyma, halkyma, prezidentime ikilik etmen. Edýänlerem aýak goýmaryn. Bolar bolgusuz işlere burnuňyzy sokup ýörmäň. Haramzadalaryň Gep gybatlaryna gidip ýörmäň. Okuw okaýan gowja götüni gysyp okuwyny okasyn. Işini edýän gowja götüni gysyp işini etsin. Akylly tertipli bolup. Siz öz özüňize sorag beriň. Kime ynanmaly? Öz gyzyny öz zorlan haramzada watan dönügine mi? Ýa-da terrorizm bilen meşgullanýan watan dönügine mi?

öz ýurduny taşlap daşa ýurda gaçyp gidenok. Olaryň niýeti watany bulaşdyrmak. Olaryň niýeti watany pozmak. Haýsyn gaýratly men şu watan dönüklerine diýýän. Gelin Türkmenistana. Götüňizde gaýratyňyz barmy? Hany öň bir çykyşynda Halmyrat Gandon öz gyzyny zorlan. Gürrüň etdi, men 3 aýdan soň Türkmenistana barýan diýdi. Hany geldimi? Nirede gürrüňler? Gelsin-de. Ur boş gürrüň. Ýalan gürrüň. Ýa-da Murat Kurbanow. Bäş ýüz dollardan berýän. Her kime näme diýdi. Aňarsy birnäçe wagtdanam men Türkmenistana barýan diýdi. Geldimi? Yani kime berdi pul? Benden 800 dolara galdyrypdyr. Kime ynanmaly siz? Men şeýle bir zat diýeýin. Şu watan dönükleň hemmesine diýýän. Geliň, hemmäňiz onlaýn efir edeliň. Içiňizde men goşulýan we her biriňize sorag berýän. Men berjek soraglaryma her biriňiz jogap berip bilseňiz watan dönükleri. Sizin Alybiljek, edibiljek galaňyz bolmaz. Kime nähilek ýagşylyk etdiňiz? Eliňizden näme geldi? Poham gelenok. Gury diňe la la la la la la. Näme edibildiňiz? Näme geldi eliňizden? Gury boş gurrun. O zatlary köçede gezip ýören item başarýar. Görje güjükler jaw jaw jaw edip ýörmäni. Watan dönüklerine diýen her biriňiziň eliňize jaň edildi. Türkiýedäkilere Türkiýelerden jaň geldi. Amerikada ýaşaýanlara Amerikada, Fransiýadakilere Fransiýadan, Hindistandakiler Hindistandan, Orsetdakiler Orsetden jaň barda eliňizde her kimiň hem elinde. Gel duşuşaly, görşeli diýip. Sizler näme etdiňiz? Telefonlaryňyzy öçürip goýup, gorkup, gaçyp syçdyňyz-a. Mert bolýan bolsaňyz, görüşerdiňiz. Öz-özüňize sorag berip görüň. Sen kim? Men kim? diýip özüňize sorag beriň. Indi siz kimsiz? Ve näme üçin sen dünýä indiň? Her bir adam başarsa, çigit ýaljagan bolsa, öz döwleti üçin bähbidini etmek. Öz döwleti üçin elinde gelen zadyny etmeli. Biderek ýedi ýat ýurtda öz döwletini satmaly däl. Indi siz bir kiçiräjik maşgala. Şu maşgalaň içinde her hilek ýagdaý bolýar. Indi özüňize sorag beriň. Eger-de siziň maşgalaňyzyň içinden biri gidip başga biriniň maşgalasyna siziň maşgalaňyz barada aýtsa, näme pikir edersiňiz? Şu soraglaram özüňize berip görüň. Edil Türkmenistanam bir kiçiräjik döwlet. Hemmämizem bäş dogan. Bäş welaýat, bir maşgala. Onda näme? Saglyk döwürşelim. Hoş sag boluň.